Хәерле кич, эфирда сәләт күрсәтәбез. Дуслар бездә җәй каникуллар барысында ял итә, һәм инде бәлки ишеткәнсездер, Краснодар төбәгенә алынган 70% путевкалар барысында кире кайтарылган. Беләсезме ни өчен? Мин белән мәсәлән, беренчедән, монда Краснодар төбәгендә кебек кызу, һәм икенчедән, быелны битләр форумының барлык алты сменасы да үз биләрдә үткәрәбез. Моторым сәгать ничә? Җиденче ярты, димәк, студиягә керергә вакыт. Киттек! Сәлам. Димәк, дуслар, барыгызны да тагын бер тапкыр янәдән Сәләт Лайф студиясендә сәламлим. Димәк, безнең яңа сезон, беренче чыгарылыш һәм без башлыйбыз. Дөресен генә әйткәндә, безнең инде форумның икенче сменасы башланды, ул да булса Arts Bilar Forum. Һәм бу смена ул ин иҗади смена дип санала, чөнки биредә безнең өч юнәлеш эшләп килә. Беренчесе ул музыка, шулай ук бию һәм

җа, аларга җавап бирәчәкмен. Э, һәм инде беренче булып Биләрдә безнең Junior Skills Биләр форумы узган иде. Әйдәгез берничә фото сурәт карап китик әлеге форумнан. Әлеге форум 18 һәм 23 июнь көннәрендә Биләрдә узды. Бу форумның төп юнәлеше ул да булса э, һөнәрләр һәм киләчәк һөнәрләрен үзләштерү. Безнең бик көчле уку укыту программасы булды бу форумда һәм шулай ук спорт чаралары узды. Берничә тапкыр яңгыр да явып алды һәм инде әлбәттә бик кызыклы күңелле кичке Чаралар. Әлеге форумда безнен Сәләт тел аланы катнашты, шулай ук өр-яңа алан ул да булса Сәләт манзара аланы, Сәләт осталар бистәсе, яшь архитекторлар Атилла аланы һәм инде Болгар туган тел, быелны ике сменада узган Болгар туган тел аланыннан Арагил, Канатлы барс, Саками һәм Зеланд аланнары катнашты Junior Skills Биләр форумында. Һәм инде без алга таба барабыз, дуслар. Безнең күргәнегезчә күп кенә яңалыклар бар. Э, шул ук вакытта күргәнсездер, безнең студия бераз яңартылды. Э, ләкин моның аның белән генә без тукталып калмыйбыз. Шулай ук безнең командада да яңа шәхесләр бар. Әйдәгез, алар белән дә танышыйк. Димәк, безнең өр яңа корреспондент Гөлинә Шәйхи безнең белән студиядә. Сәлам, Гөлинә. Сәлам, сәлам.
Ничек хәлләр?
Яхшы, үзегездә ничек? Алда гел.
Э, Димәк, Гөлинә, ялгышмасам, син беренче тапкыр сәләттә, беренче тапкыр форумда һәм синең бүген гомумән сәлкешләрнең кебек беренче көнен узды. Ничек узды ул көн? Барсы да яхшы узды. Монда бераз кызу. Бераз дип кенә әйтү ялгыш булыр. Монда бик кызу. Шулай ук миңа барсы да ошады, мин алар белән таныштым, сәлкешләр белән таныштым, барсы да шәп. Яхшы, менә без бит шулай ук э, территория, безнең монда зур территория бар һәм э, беренче тапкыр бу территорияне күргәч, зур шәһәрчекне күргәч нәрсә хис иттең? Бәлки иң ошаган җирләр бардыр инде әлеге территориядә? Миңа монда бары да ошады, чөнки монда табигать, саф һава, Шәп, барсы да гомумән алганда рәхәт. Ә түбәтәйгә барып өлгердеңме син? Яныннан гына үтеп киттем. Яныннан гына. Алайса, бәлки бүген кичке чыгарылыштан соң, беренче чыгарылыштан соң без синең белән түбәтәйдә дә чәй эчеп, э, күбрәк бу мөхит турында сөйләшербез. Яхшы, ә менә гомумән бүген көне буе нәрсә белән шөгыльләндең?

Һәм ул матур мәхәббәт. Ә син нишләп чәчләреңне менә болай ясарга булдың?
Я ездил на отдых. А, шуннан ясатып кайттыңмы? Әйе. Бик матур. Пока. Җырлап күрсәтегез әле. Чал тарихта лаек урынлы ширдес калдырган халык без.
Хей татарлар, хей татарлар, яшен булып яшнәр. Без әйдәгез сөйләшәбез.
Әй, яман су, яман су, миңа бик тә яман су. Кая инде балалар? Ашырга вакыт җитте бит инде.
Рәхмәт, Гөлинә. Чыннан да бик кызыклы репортаж һәм инде күргәнемчә, сәлкешләр дә барысы да дәртле, күңелле килеп җитте биләргә. Э, һәм инде э, бу репортажны караганда бер әйбергә игътибар иттем. Э, бу репортажның әлегә исеме юк. Мәсәлән, безнең узган елны Айгөлле репортаж бар иде, ә монда әлегә исем юк кебек. Менә шуны әйтәсем килгән иде, минем бер шәп кенә тәкъдим бар. Әйдәгез исемне тамашачылар белән бергә сайлыйбыз. Шәп фикер, әйдәгез, чыннан да, дуслар, сез дә кушылыгыз һәм безнең комментарийларда языгыз үзегезнең тәкъдимнәрне. Һәм инде чыгарылыш безнен тәмамласа да, сез иртәгә кадәр инстаграмда, тиктокта, барлык социаль челтәрләрдә Сәләтнең аккаунтларына үзегезнен тәкъдимнәрегезне яза аласыз. Һәм шундый бер тәкъдим бар миннән, безнен биредә бар шундый бер стеллаж, һәм монда бар күп кенә бүләкләр, күп кенә әйберләр, һәм әйдәгез без шулай ук иң яхшы исем тәкъдим иткән катнашучыга берәр бүләк әзерләрбез безнен Сәләт Лайф студиясеннән. Бик шәп.
Яхшы, димәк, э, дуслар, без алга таба барабыз һәм безнең киләсе, э, киләсе булып сәләт, э, әлеге студияда барлыкка киләчәк сәләтле кунагыбыз. Димәк, дуслар, эфирда сәләтле кунак рубрикасы.

Димәк, Сәләт Лайф студиясендә безнең икенче ары алып баручыбыз Ислам абый. Сәлам, сәлам Дахир абый, сәлам барчагызга да. Һәм шулай әйтеп китергә кирәк, Арт Биләр форумында Ислам абый арт-директор. Э, безгә әйтеп җибәр әле, ул ниндирәк позиция? Нәрсә белән шөгыльләнәсең син? Нәрсә өчен җаваплы? Ну, син аны бик яхшы беләсең, э, арт-директор, ягъни мәдәни программа директоры. Мәдәни программаны күпсенчә без команда туплый, кичке чаралар, иртәнге зарядкалар һәм башкасы һәм башкасы. Ә менә Арсбилар форумына килгәндә, бу бит ин иҗади смена, шулай бит ин иҗади кичке чара кайсы булачак? О, алай авыр әйтергә. Ну, э, беләсең, менә бу форумда бит безнең бар яңалык, һәрбер юнәлештә театр, музыка, бию булсын, муланда бар Ә, бу елны булачаклар лабораторияләр. Әйе. Ә, һәр бер юнәлештә өч лаборатория, алар әзерлиләр шундый ниндидер бер иҗади продукт, ә, перформанс, ниндидер анда постановка, бию, җыр һәм ул м, ә, ул иҗади шундый иҗади әйберләр, җыр булсынмы, ул бию булсынмы, ул менә монда биләр формында туа. Минемчә, Һәм, менә бу анысы да. бик үзенчәлекле әйбер. Ту- Бу ниндер әзер анда еллар буе Әйе. анда бер коллектив бии, э, у- андый номерлар булмаячак. Менә ниндер яңа, өр-яңа монда биләр җирендә э, Туган иҗат. туган иҗат булачак һәм соңгы көнне 30 июнь көнне без шул лабораторияләрнең э, нәтиҗәсен карыйбыз. Минемчә, минемчә ул иң иҗади э, кичке чара булырга тиеш, ләкин калганнары да бик шәп. Э, дөрес аңлаган булсам, Ислам абый, димәк, безнең күрәчәк концерт, без 30 концертка киләчәкбез монда һәм ул концертта булган барлык э, номерларда әлеге Arts Bilar форумында әзерләнгән, лабораторияләрдә әзерләнгән э, номерлар. Нәкъ шулай.
Шәп, шәп. Алайса, Шәп, шәп. Без без белмибез нәрсә булачак. Шуңа күрә ул бик кызыклы һәм мин бик көтәм ул кичне. Ислам абый, сиңа һәм командагызга уңышлар телибез, шулай катнашучыларга да уңышлар телибез. Ләкин э, без монда сөйләшергә генә чакырмадык сине. Әйе, күрәм. Э, без әйе, безнең сәләтле кунак э, рубрикасында төрле уеннар уйныйбыз. Э, безнең алдыбызда тора э, агач бруслары. Бу инде Әйе. беләсеңме, Ислам абый? Әйе, күргән бар, шундый кечкенә вариантта бу ниндер Э, зуррак вариант әйе сәләт мөхите үсә һәм бу сәләт мөхите белән бергә безнең уеннар да уенчыклар да үсә димәк э, гади генә э, биремнәр гади генә биремнәр яшеренгән бу бырыслар астында без аларны ә, синең белән биремнәр язылган әйе без берәм берәм чыгарабыз аларны һәм укыйбыз анда язылган биремне һәм үтибез барысы да бик гади аңлашылдымы Аңлашылды бугай. Алайса башлыйбыз. Димәк, э, беренче булып безнең кунагыбыз Ислам абый. Ярый, әйдә.
Соң бу
Әйе, димәк. Монда язылган 3 су дип э, мин әлегә белмим. Әйе, хәзер мин биремне аңлатачакмын. Өч су дип язылган. Димәк, без сиңа монда куямбыз. Әйе, куябыз. Берничә реквизит әзерләдек. Димәк, э, монда бар өч шешә су. Менә беренчесе. Ага. Икенчесе.
Бу икенчесе.
Э, өченчесе.
Өченчесе.
Һәм беренчесе. Һәм беренчесе.
Әйе, димәк, бу шешәләрдә безнең төрле сулар бар. Берсендә краннан ака торган гади су. Э, икенчесендә шифа суы, безнең монда территориядә, биләрдә эчә торган, барыбыз эчә торган су, һәм өченчесендә изге чишмә суы. Димәк, сиңа аларны эчеп әйтергә кирәк. Медиклар бар монда, просто краннан Әйе, әлбәттә, безнең медик командалар инде әзер.
Әйе, димәк, эчәбез һәм анарысын әйтәбез, кайсысы краннан, кайсысы чишмәдән һәм кайсысы Башта өчесен дә эчәм. Әйе, әлбәттә. Әйе, мин бүген менә Гүзәл апага әйткән идем, су күбрәк эчегез. Монда эссе, суны күбрәк эчәргә кирәк. Без сине ишеттек, Ислам абый. Рәхмәт.
Ага. Күбрәк нәрсәгә шаган?
Ә, ну бу ниндер, ну яхшы су краннан түгел шикелле, белмим. Шулай булсын ди әлегә.
Так, икенче су. Менә бусы кран суына шаган. Әйе, шаган. Икенче су кран суына. Икенче су. Яхшы.
Э, өченче су, берсе чишмә суы булырга. Берсе чишмә суы, әйе. Менә монсы тозлы. Тозлы. Әйе. Э, Миндер минераль су. Э, булырга мөмкин. Булырга Нинди вариантлар бар? Э, димәк, безнең беренче вариант. Икенче су краннан. Икенче номер краннан. Тагын тагын бар безнең шифа дигән су. Без барыбыз да монда эчә торган шифа суы һәм кран суы.
Чишмә, кран, кран, а, кран, ага. Кран, шифа, чишмә. Берсе дә дөрес түгел, дуслар. Димәк, безнең беренче шешәдә шифа суы. Без барыбыз да эчә торган һәм икенче шешәдә безнең кран түгел, изге чишмә суы. Һәм инде өченче изге ну, чишмә дип әйткән шешәдә безнең кран суы иде. Монда ну ул тозлы. Тозлы? Теге чишмә суы. Ки бар бит су, шул суга ашаган.
Э, ну, чишмә суы шифалыдыр. Шифалыдыр, шуңадыр. Яхшы, димәк, бу безнең беренче бирем иде. Һәм без дәвам итәбез.
Әлегә безгә бу шешәләр инде кирәк түгел. Э, һәм алга таба барабыз, минем чират, шулай бит? Димәк, э, мин сайлыйм. Менә миңа иң якын булганын.
А, син дә үтисең. Әйе, мин дә үтим, әлбәттә. Без бик хөрмәт итәбез безгә килгән кунакларны, бар тик алар гына түгел, үзебез дә үтибез. Димәк, монда дуслар капчык дип язылган. Бездә бар э, Так. биләр формында капчыклар, алар бик күп. Без аларга спальник дип әйтәбез, спальный мешок дип әйтәбез. Капчыкларга һәм бирем бик гади. Мин дөресен генә әйткәндә, бу бирем сиңа эләгер дип э, ышанган идем. 10 секунд эчендә мин спальникны киергә һәм ятырга тиеш. Син уңа кадәр саныйсың, Ислам абый. Э, Әйдә.
Димәк, безнең э, спальник менә Ну, ул безнең беләсең, мин тиз капчык. саный алам. э, Шәмәхә төстә.

Сигез.
Тугыз.
Хәм, әйе. Бирем үтәлде. Бирем үтәлде. Әфәрин. Бик зур рәхмәт, Ислам абый. Әфәрин. Сиңа ләгер дип ышанган идем, конечно, моны. Ярый, дәвам итәбез. Хәм чират. Монда бик катлаулы. Чират синдә.
А, чират миндә.
Әйе. Э, ну, әйдә инде менә миңа якын булган бурысларны алыйк. Э, Э, ефәк канат. Ефәк канат. Э, дуслар, исегезгә төшереп китәм, Ефәк канат ул сәләтнең чит илләрдә үстерә торган проектларның исеме. Ансы мин беләм. Э, бирем нинди? Ислам абый, менә кайсы шәһәргә, кайсы илгә барыр идең? Әле булмаган илләр, шәһәрләргә.
Яңа Зеландия булсын. Яңа Зеландия.
Шәп, алайса, хәзер бер минут эчендә, 30 секунд эчендә яисә ун секунд эчендә, юк, Ну. биш секунд булсын, э, Яңа Зеландия сәләт аланына берәр сөрән уйлап чыгарга кирәк.
Әйдә. Әйе, димәк, әзерме?
Ну, белмим.
Импровизация, импровизация.
Димәк, э, каршы алыгыз, Яңа Зеландия аланы һәм сөрән. Киттек.
Әлфия, Алия, бара Яңа Зеландия, гә. Без бердәм, без көчле, Яңа Зеландия, я, я. Әфәрин, әфәрин, Ислам абый, яхшы, О, яхшы. менә бу сөрәнне алмагыз, яме? Яңа Зеландия булса. Бу сөрәнгә бераз рифмалар өстәсәк, вообще да яхшы булырга тиеш. Димәк, безнең тагын биремнәр бар әле. Байбулатны чакырырсыз. Э, Байбулат абыйны. Э, Байбулат абыйны, ул
Яхшы, димәк, Рифма алга белән аның бик яхшы.
Чират миндә, һәм мин менә бу бурысны алам. Һәм монда безнең Монда безнен бер нәрсә дә юк, димәк мин бирем үтәмим. Чират тагын сездә. А, а, алай да була.
Монда барысы да мөмкин, дуслар, чөнки без сәләттә, ә сәләт ул мөмкинлекләр мөхите.
Э, әйдә менә бу булсын. Монда да бер нәрсә юк дип ышанып калам. Э, о, монда бар. Нәрсә дип язылган?
Э, Instagram пост.
Шәп, бу безнең өчен бик мөһим, чөнки без хәзер синең ярдәмендә реклама ясаячакбыз Сәләт Лайфка. Нәкъ менә хәзер телефонны алып фото төшерергә кирәк һәм бу э, фотоны хәзер үк Инстаграмга э, куярга кирәк. Хәзер үк Инстаграмга куябыз. Димәк, менә ул Ислам абыйның телефоны. Инстаграмга куябыз. Әйе, әйе. Һәм барысында Сәләт Лайф чыгарылышларын карарга чакырабыз. Видеода булырга мөмкин, фотода булырга мөмкин. Супер, супер, супер. Әйдә.
Ну, сторис түгел. Сторис түгел, пост булырга тиеш. Сторис Һәм, күбрәк э, карарлар аны- дип уйлыйм мин, Э, Әйе, яхшы. әлбәттә.
Ну, Аны бу- удалять итәргә ярамый, только ул калырга тиеш анда. Ярый, ярый, ярый.
Так, ә ничек монда? Монда ниндер э, Reels э, дигән әйбер барлыкка килде бит әле. Булышыргамы? Юк, әйдә мин башта төшерәм, Әйе, аннары сон куябыз, шулай бит? аннары соң Әгәр дә э, безнең чыгарылыштан соң бу пост барлыкка килмәсә, иртәгә тагын бер тапкыр Ислам абый белән биредә очрашырбыз. А, так.
Ә нәрсә әйтергә кирәк? Просто Барысын да чакырабыз, Сәләт лайфны карарга. Мин барлык безнең студияне белән бергә. күрсәтә аламмы? Әлбәттә, Әйе. әлбәттә. Э, Карыйбыз, э, чакырабыз карарга. Э, Былай итергә мөмкин, безнең бар слоган Сәләт лайф. Без сәләтне Әйе. күрсәтәбез. Әйе, ярый. Һәр Яздырабыз көн, көн саен 6 тулып 30 минутта. көн саен.
Дуслар, сәлам сезгә. Ә, мин хәзер биләрдә, әйе, мин чатыр эчендә биләрдә. Бу Сәләт Лайв студиясе. Әйдәгез әле алкышлап алыйк, кемнәр монда? Хей, сәлам. Әйе, сез Сәләт Лайв тапшыруын һәр көн саен карый аласыз. Форум бар, барган вакытта 18-дә 30-да башлана ул. Ә, һәм инде Ютубта, ВКонтактеда һәм Инстаграмда карый аласыз. Нәкъ шулай. Ә, Таһир абый, Сәләт сәлам Лайф, әйтәсезгә. без сәләтне күрсәтәбез. Йоу.
Шәп, бик зур рәхмәт, Ислам абый, рәхмәт, әфәрин сиңа өчен. Рәхмәт, рәхмәт сезгә.
Шуның белән безнең уен тәмам, һәм инде без сине кире командага озатабыз, әзерләргә менә дигән кичке чаралар. Шуның белән безнең сәләтле кунак рубрикасы тәмам. Рәхмәт, дуслар, сау булыгыз, күрешербез. Э, дуслар һәм без инде алга таба барабыз безнең бар шундый традиция һәрбер чыгарылышны иҗади номер белән тәмамлау һәм безнең дә бүген иҗади кунагыбыз бар бу сменада алар бик күп булачак һәм нәкъ менә хәзер безнең белән азалия азалия сәлам ничек хәлләр э, Димәк, Азалия безнең белән студияда. Э, бераз сөйләшеп алыйк әле башлар алдыннан. Азалия, нәрсә булачак бүген? Биюме, театрмы яисә җырмы? Ак калфак дигән җыр. Яхшы. Э, һәм э, син беренче тапкырмы Сәләттә арт биләр форумын? Икенче тапкыр. Э, ә син оештыру комитетындамы, Сәлкеш мәйдаманмы? Оештыру комитетында. Кайсы юнәлеш өчен җаваплы? Хәзер алайса бергәләп карыйбыз. Димәк, сәхнәдә Азалия, без башлыйбыз. Иҗади номер.

Әфәрин, бик зур рәхмәт, бик матур иде. Димәк, дуслар, безнең монда берничә комментарий бар, һәм мин аларны хәзер укып китәм. Димәк, Эмиль Валиуллин безгә Рина апа, Рината апа лучшие дип язган. Шулай ук Рафис Нуруллин, без дә сине бик каты сагындык, язган безгә. Ниһаять, Сәләт Лайф кайтты. Сәлам, дуслар. Сәлам, Рафис. Э, шулай ук Рифат абый, сәлам. Бу кая бара, сәләт, биләр дигән комментарийлар бар бездә. Димәк, дуслар, комментарийлар язырга онытмыйбыз. Һәм инде исегезгә төшерәм, без яңа бер конкурс игълан иттек. Ул да булса, Гөлинә Шәйхи, Гөлинә апа Шәйхи белән үткәрелгән репортажларга исем бирү. Барлык үзегезнең тәкъдимнәрне комментарийларда яисә Instagram, башка социаль челтәрләрдә безнең директка языгыз. Без сездән хатлар көтеп калабыз. Иртәгә сәгать 6 тулып 30 минутта янәдән җанлы эфирда Сәләтлайф студиясендә күрешербез.